گامن سچار دا قصہ گھتے نے پہ مارکاج گامن سچار بیسیکلی سادے وسیب دا ایک بہت بڑا کردار ہے اج اصل گامن سچار دا قصہ تساں دوستان دی نظر پیش پہ کرنے سی درائے چناب دے کنارے دے اوتے سرئی بلوچاں دا ایک قبیلہ ہے

ہک ڈیہاڑے برجائیاں دے دماغ اچ اے خیال آیا انہاں آکھے گامن سچار روز مہمان گھن آندا اے ہن اگر ایں کوئی مہمان آندے تاں اساں ایکوں ٹکر کونا پکاریسوں مارکا گامن سچار دے مہمان آگئے اوں ککڑ کوں ٹھا ککڑ کو کے نوکر دے ہتھیں گوشت ڈتا بے گھر ونج ڈیا تے سالن تیار کرن روٹیاں پکاون مزمان آ گن مارکا گھنٹے کھن دے بعد اے گیا گامن سچار بے روٹی چاواں ونجیں دیکھے تے کیا ڈیکھے ساریاں بھرجائیاں اتے سوڑی چھکی پئین تے ستیاں پئین۔ گامن سچار کوں دلوں وڈا ارمان لگا۔ اوں کوئی گال نہ کیتی نہ کہیں بھرا نال نہ کہیں بھرجائی نال اوں گوشت چایا نال ہمسایاں دے گھر ڈتا۔ اتھاں مالکا روٹی تیار تھی گئی۔ کھانا چا کے مزماناں کو ڈتوس۔ سویرے سویرے ڈیں تھیا تے اپنے بھراموں کو سڈوس۔ انہاں آکھے بھئی میں ویندا پیاں غازی خان دی نوکری تے انہاں آکھے یار تیں تاں بھنی لکڑ اگاں کدے نہیں کیتی تو کیویں کرے سے لوگاں دی نوکری اوں آکھے بس میں فیصلہ کر گی دے میں اپنے مرشد جلال الدین سرخ پوش

سردار غازی خان دی نوکری تے ویندا پیا ہاں۔ اوہاں کہے کہ میں تیکوں منع نہ کریندا۔ اگر تو دلوں ٹھان گھدی ہے تاں تو ونج۔ لیکن ہکو کم کریں جڈݨ ولیں نہ کیچ مکران دے پھل مشہور ہن میݙے واسطے پھل گھدی آویں۔

غازی خان دے علاقے دے وچ پہنچ گیا مارکا ہک بڈڑی عورت آئی جڑی تنور تے روٹیاں لیندی ہائی گامن سچار السلام علیکم کیتی اواں کے اما ڈاڈا بکھا وداں کوئی روٹی دا بندوبست کر اون کیا کیتا اواں کے بچڑا تنور مسما پیے میں تنور کو ولا بلیندیاں تیرے واسطے روٹی پکیندیاں توں ایتھے کھٹڑی تے سن گامن سا چار چار پائی تے لمبا تھی گیا تھکا ودا سفران دا ای کو نندر آ گئی تھوڑی دیر دے بعد ککڑ ودے نپین دے ہان فوجی غازی خان دی آرمی دے او ککڑ کو جدو بھجا کے آنن ولا دے کے آنن ولا او گامن سچار دی کھڑی دے اٹھا بڑے گامن سچار اٹھے انہاں آکھیا کہ مسئلہ ہے ککڑ کو کیوں نہ پیندے ہو انہاں آکھیا تو کون ہے تے تیڈا ککڑ نال کیا تعلق ہے انہاں آکھیا پہلے تساں دساؤ سوال میں کیتا ہے بھئی تساں ککڑ کیوں نہ پیندے ہو انہاں آکھیا اے سردار غازی خان دے اساں ملازم ہیں اساں جیندا مرضی ککڑ نپ گھنوں کوئی ساڈے کول پچھن والا نہیں نپیندے کہندے واسطے وے اوں کے غازی خان واسطے اوں کے بڑی گال ہے جی اے جڑا وڈا نا ہے غازی خان دا تے ککڑ خان دے چوری دے انہاں کے بکواس بند کر اور اپنی اوقات چرائے ایں تلوار کڈی انہاں دے تے حملہ کر ڈتس کوئی ڈو ترے پھٹے پیان کہ کوئی پانچ ست بھجے تے غازی خان کو ونج ارداس کیتو نے بڈھڑی مرن آلی تھی گئی اواں کہ بچڑا کیہی بلا دا مارا ہوئیں کڈو دا ہیں ہنے ہن غازی خان آسی تیکو مروا گھتے سی میکو پھیلا والے سی اواں کہ اماں پریشان نہ تھی نوکر گئے انہاں غازی خان کوں ونج کے اطلاع ڈتی کہ ہک بندہ ہے چنہاں دی مݨ دے تے کوں وی گالیں کڈھدا بیٹھے بھلا برا آہدا بیٹھے تے ساڈے ڈو ترائے بندے پھٹ سٹس اوں آکھے ونجو چائی آؤ اگر نہ آوے تاں سر قلم کر ڈیجے۔

اواں کی گال سن میں سچاں دی نوکری چھوڑ کے تیری نوکری واسطے روانہ تھیاں جھنگ چوں اوچ شاہ جیمنا جلال الدین سرخ پوش دا میں مرید ہاں اوندی نوکری چھوڑی می تیری نوکری کرن واسطے آیاں جیڑھے ویلے پہلے پہلے تیڈے فوجی ودھے ہن لوکاں دے ککڑ نہ پیندے۔ میں انہاں کوں آکھے کہ غازی خان اے جیڈا وڈا بندہ ہے جیندا پورے ایں ریاست اچ ناں ہے اکبر بادشاہ دے نال اوندا ناں آندے ہے او لوکاں دے چوری دے ککڑ کھاندے ہے اے میڈے نال لڑ پین میں اگوں لڑ پیاں۔ اوں آکھے سچ ہے تساں لوکاں دے ککڑ نہ پیندے ہو۔ انہاں آکھے غازی خان ساری ریائی تیڈی ہے۔

اتھاں گامن سچار دا بیا روپ ہوندا ہا جیلے غازی خان دی دربار اچ آندا ہا تاں اتھاں بیا روپ ہوندا ہا۔ معرکہ کجھ ڈیہاڑے گزرے جو غازی خان تے اسمعیل خان دا آپس اچ رولا پئے گیا۔

اے زیں ٹر پیا، گھوڑی دے اتے چڑھا، اسماعیل خان کول پہنچ گیا، اوکوں ونج کے آکھو اس اوں آکھے گالھ سن، او تیڈا وڈا بھرا ہے، توں اوندا چھوٹا بھرا ہیں۔ توں لیکا چا مار، غازی خان لیکے تے کھڑ راہسی، بھڑدے کیوں او، لڑدے کیوں او، نہ توں آپنی فوج آن، نہ غازی خان آپنی فوج آنے۔ اوں آکھے میکوں کوئی اتراض نئیں۔ ڈینہہ مخصوص کر آیا بی زمے آلے ڈیہاڑے توں وی اوں رقبے تے تے غازی خان ای اوں رقبے تے۔

تیرے بھرا اگر تیرے نال زیادتی کریندا پیا ہووے تاں چھرا مارے تیرا بھرا مویا ویسی ساری زمین ہی تیری ادو مارکا غازی خان کو بھی کچھ لوگا نے ہک وزیر نے مشورہ دیتا کہ توں بھی خنجر جیب وچ پاتی ونج غازی خان ہی خنجر جیب وچ پایا گامن سچار اپنی کلی تے ول آیا جمعے دا ٹائم لکھ آیا گامن سچار نے اپنا ویس وٹایا ویس جلے گامن سچار وٹائیں دا ہا تے ود غازی خان کو نہیں لائی سنجنی دا ویس وٹا کرنگی پتن تے آ بیٹھا ایڈو غازی خان دا گھوڑا آ گیا ایڈو اسماعیل خان دا گھوڑا آ گیا ملا نے آکھا کہ بھئی کوئی بھئی سواری آ ونجے نال جلدے ایڈو گامن سچار اشارہ کیتا ہوا کہ میں کو گدی ونجو او وی آ گیا ہک بڈھڑی وی چڑھ گئی او کوئی روٹی گھدی ویندی ہئی پار اونداں دے کوئی بال بکال جیڈے ہن ہل کھڑے ویندے ہن مارکا دریائے سندھ زوراں دے وچ ہا ہک وجھا تے آئن تاں گھمر گھیر لگی کھڑی ہئی گھمر گھیر دے وچ جیڑے ویلے بیڑی گرداب وچ آئی پٹا ملا اوں آکھے بھئی اج بچون ممکن نہیں اوں سنگول بھکایا بیڑی ہکی جا تے کھڑ کے ایویں گھومن لگ گئی گامن سا چار ابرے ہوں کہ گال سنو کہیں دے دل دی وچ کوئی دو نمبری ہے کوئی بےمانی ہے تے دلوں کڈو تاکہ پار لنگ ونجوں اوں لے اسماعیل خان اپنی جیب دے وچوں چاقو کڈا اوں دریاج سٹا اوں کہ میں میرا اللہ بھرا دے واسطے نیت ٹھیک نم رکھدا میں توبہ کرینا تو غفور الرحیم ہے میں کو معاف کر دے اوں چاک بکایا بیڑی نہ رکی ولا بیڑی گھمن پائے گئی اسمیل خان تو بعد گامن سچار نے غازی خان کا نٹھا ہوا کہ تیرے دل وچ کوئی بےمانی ہے تو تو ہی کڈھ اوں ہی اپنی ڈیبک دے وچوں خنجر کڈھا اوں آکھے میں ہی بھرا دے بارے غلط سچیندا ودا ہاں ٻیڑی وت وی قرار نہ پاتا اوں ویلے جناب اوں ٻڈھڑی کن مخاطب تھیا اوں آکھیا ٻڈھڑی گالھ سن تیڈے دل اچ کوئی بئیمانی ہے تاں توں ای کڈھ اوں آکھیا اے جیڑھیاں روٹیاں دا تھم پکائی ویندیاں ایندے اچ زہر ہے سامنے میڈے ڈیر ہل کھڑے ویندن اج انہاں کوں مارن دا پروگرام ہئی میڈا میڈا اللہ میں توبہ کریندیاں اوں ای دریا دے وچ روٹیاں سٹ گھتیاں ٻیڑی قرار اچ مرکا نہ آئی۔ اوں ملاح نال مخاطب تھیا ہوا کہ توں مکار لگدیں میں ہاں سچار میں گلیں دا گال نہیں کرینداں سچیاں توں مہربانی کر تیڈے دل اچ کوئی منافقت ہے تاں توبہ کر اوں آکھیا میں بھراواں کولوں بیڑی چھکی وداں نکے بھراواں کولوں میں توبہ کرینداں اللہ ایہو پور سلامت لہاوے میں بیڑی انہاں کوں ولا ڈیساں مارکا بیڑی قرار اچ آ گئی اوں زمین اچ پہنچ گئے۔ اسمعیل خان نے لیکا چا مارا۔ غازی خان دعا خیر چا ڈتی۔ اے علاقہ تیڈا۔ او علاقہ میڈا۔ جنگ توں بچ گئے۔ بھراواں دی دوستری برقرار رہ گئی۔ گامنڑ سچار دی ترقی تھی گئی۔ غازی خان دے دربار اچ بھل بھل بھل بھل تھی گئی۔ معرکہ گامنڑ سچار ول آیا۔ ہنڑ گامنڑ سچار دے علاقے دے وچ پوندی ہئی۔ ڈھک کے تھیندے ہن۔ غازی خان صاحب ہنڑی تاج تخت دے اتے بیٹھے ہن انہاں کوں اطلاع ملی ہے کہ تیڈیاں ڈاچیاں کالو ڈاکو مار گئے۔ اوں سدے گامن سچار کوں کہ گامن سچار ڈاچیاں میڈیاں ہوون پیون کالو ڈاکو آنی اوں آکھے سردار میکوں اجازت ڈے تاں میں وینا ونج کرانگی پتہ کرینداں ڈاچیاں دا اوں آکھے ٹھیک ہے سہی گامن سچار روپ وٹایا روپ وٹاون تو بعد گھوڑی تے چڑھا آوے دیکھے تے ایں دی فوج جیڑی ہے نا غازی خان دی جیڑیاں ڈاچیاں چھڑاون آئی آئی گلی ڈنڈا کھڑے کھیت دیان مارکا